Чурапчы сэлиэнньэтигэр олорор бэйэлэрин идэлэринэн отут түөрт дьон сыл үлэлээн, билигин пенсияҕа олорор биэһэм биэс аҕыс уон саастарыгар чугаһаабыт кырдьаҕастар сүрэхпит иэйиитинэн салалтаран олохпут хаалбыт түһүмэҕэр кыра да буоллар туох эмэ үчүгэйи Үйэлээҕи эдэр көлүөнэҕэ уһуйдарбыт диэн түмсүү тэриннибит. Түмсүү салайааччытын бастакы көмөлөһөөччүтэ үлэ ветерана Акулина Ильинична Ноговицына, таҥаһын тигии оройуоҥҥа республика Союзка киэҥник биллэр маастара, уус-уран самодеятельность актыыбынай кыттыылааҕа, ветераннар куордарын чилиэнэ, үтүөкэн хомусчут. Эппиппит курдук, оройуон киинигэр сахалыы таҥаһы-сабы кырыйыыга, тигиигэ үөрэтэр куруһуок салайааччыта, икки оҕо ийэтэ, биэс сиэн эбэтэ, село дьахталларыгар куруһуок тэрийэн үөрэтэллэр, үтүө үгэскэ, дьоҕурга уһуйаллар. Ол курдук, норуот талааннаахтарын, уус-уран тарбахтаахтарын, айар дьоҕурдаахтарын оройуоннааҕы зоналардааҕы, республикалардааҕы Сойуустааҕы выставкаларын кыттыылааҕа Акулина Ильинична Ноговицына саха национальнай таҥаһын-сабын аһын-үөлүн, обучайдарын пропагандалааһыҥҥа кыттыы, ыһыахтарга национальнай ис хоһоонноох тиэмэлэргэ ыытыллар биэчэрдэргэ бары саха таҥаһын таҥнар национальнай көстүүм, баай көстүүтүн пропагандалааһын. село оройуон иһигэр ыытыллар көрүүлэргэ выставкаларга активнайдык кыттыы түмсүү чилиэннэрэ бэйэлэрин туохха дьоҕурдаахтарын салгыы сайыннарарга үлэлээһиннэрин өйөөһүн көҕүлээһин буолар

Бу Дьөгүскэ Хаатын аатынан кыраайы үөрэтэр түмэлгэ Чурапчыбыт улууһугар нэһилиэгэ биир тарбахха баттанар уран бэйэлээх уус тиви Акулина Ильинична Даговицына олорон ааспытын ахтан саҥа ааһаары бу түмүстүбүт. Оттонон норуот маастардара уонна бу биһиги кумра культурабытын сайыннара бу харыстыыр дьоннор тохтонон үлэлэрин үрдээҕин сырдалыыбыт. Дии манна тыһынча тоҕус сүүс оҕуон алтан улаахар көһөн киирэн баран

Бэйэм үлэлиир хоспор уопсай бюротuna да сырыыкамҥа мустаммыт уонча киһи иистэммиппит. Ону киһи быһыытынан сананар балаҕан этии кэпсээбиччиттэн иһиттигит кини курдук элэккэй, кини курдук элбэх киһиэхэ үтүө санаалаах тугу барытын сатыыр саха далбах хотуна буоллаатах көлүнэн мин Акулина Лишнялова аҕыллан сыллаахха Мыдаайыттан манна Чурапчыга үлэлии кэлэн бараммын аан бастаан билсибитим ол иһинэн подругам хотуна буоларын быһыытынан Акулина Ильинична наар истэр этим. Акулина Ильинична Набалаана туох биһиги кини биһигини бу саха таҥаһа уонна хобус кырдьаҕын ыксалаабыта. Уонна мин ханна сылдьар тэрээһиннэрбэр Окунина Лишнан анаар ынараммын илдьэ сылдьааччым. Миэхэ холобур хомус центрыттан ынырыы кэллэҕинэ, Дьокуускайтан, культураттан ынырыы кэллэҕинэ, кинини хайаатар даҕаны барар списокка киллэрэн наар илдьэ сылдьааччыбын, ол иһин наһаа махтанар этэ. Оҕом бу тыынын миигин наһаа элбэх үчүгэйгэ тарта сырытынарыта көрдөрдө диэн. Вот. Ол курдук Амманнай аҕыбын сэттэ сыллаахха бу саха иһигэр хомус конференцията диэн буолбута хомус Иван салайыытынан. Онно киирбиппит, онно киирэн дьэ хомус тылын наһаа элбэх ол бу сэҥэ бэсиэдэлэри, выставканы көрөн тахсан баран, бэйэбит манна бэйэ-бэйэбитиэн үөрэтиһэр ансаамбыл тэрийбиппит дуу диэн кини икки подругата Ити Марфа Шадрина уонна Мария Макарова диэн икки подругатын ыҥыран ылан быһыыска хомуска темата оҥотторуохха уонна онно-манна барытыгар оонньуур буолуохха диэн. Онтон Акулина Мишна бэйэтэ буоллаана кини сахалыы сыыйа тардан наһаа чөйдүк оонньуур хомуска. Инньэ гынаннар ити кинилэр түрүйө буолан хаалбыттара. Онтон итинник кырыттахпытына аны доҕобор биир сылга улахан аан дойдутааҕы иккис хомус баргааннай туга кангреха диэн Дьокуускай куоракка буолар буолла. Дьэ бу биһиги республиката наһаа улахан событие этэ. Онно миэхэ эмиэ ыҥырыы кэллэ, ну буоллаана бэргиги барарга семейнан саалынан барарга

Диринтен Дима ыстаттыгын ылпыттара Машаны, дьэ сэттиэ буланнар кинилэр эмиэ ансаамбыл тэринэн Дьөгүөр салайааччылаах бу конгресска эмиэ киирэн кыттан турардаахтар. Иннинэн наһаа үөрбүттэрэ. Онтон ылача иди хомус ыҥырыыта кэллэ даҕаны дьоннорбун барытын соһон үрдээх элбэх тэрээһиннэргэ кыттыбыппыт республикаҕа. Онутун Акулина Ильинична курдук саха таҥаһын билэр киһини мин олох билбэппин. Кини бэйэтэ наһаа бэйэтин сайыннарар, Серошевскай кинигэтин үрдээҕин ааҕар этэ. Уон алтыс, уон, уон төрдүс үйэттэн саҕалаан сахалар наһаа чирдик таҥнан барбыттар эбит. Таҥастара фасоны гина уларыйан барбыт эбит, оһуора бичигэ барыта уларыйан барбыт эбит өҥө диэн миэхэ наһаа кэпсиир, сүбэлиир этэ. Уонна буоллаҕына, биир платины тигэн билбит олох уон алтыс үйэтээҕи платин диэн, ону буолан тигэригэр маннык диэбитэ. Бу билигин диэ халадаай платины тиктэн аҕай эрэбит, ол гынан баран халадаай платины барытын маннык иҥэрэн тигэбит диэн. Бу иҥэрэн тигии буолана бу чаҕардар ырбаахылар эбит диэн дьиҥинэн. Онтон бу хотуттар, хотун, хотун дьахталлар буоллаҕына, бу маннык улахан дириҥ быытачка, манан уонна биир ленточка манан дири кэннигэр эмиэ онтон бу туга буолан арааһынай буолуон сөп авария буолуон сөп маннык да буолуон сөп итини наһаа кини миэхэ үөрэппитэ эппитэ эн олох ити платьяларгын көрүнэр буол диэн бэйэн көннөрү ыҥырыыга остуолга олорорго хонууга сылдьарга дьиэҕэр сылдьаргар төһө баҕарар иҥэриилээх халаадай былааччыйаны кэтээҕин оттон итинник атын туохтарга ылана итини көрүнэр буолаар диэн эппитэ уонна бу тугу дьабдьууру дьабдьууру буолаана бу олох санны санныттан түһэр эбит биһиги билигин туох даҕаны үчүгэй көрүҥү биэрбэт ыйанан хаалар диэн онон буолана бу бу муоҕун бар бу бу бу бу муоҕун отто оттотуттан бу хамантан аҕалаан өссө маны кини маннык иҥэрэ барыта тугунан шахматнай тугу иҥэрэр маны кытаатыннарар уонна дьобдьууру онтон таһаарар Вот. Ити, ити кини наһаа туохтаан үөрэппитэ уонна туох бу платье тугун оҕолор үһү хомустуур буоллахпыт диэн оҕолорно платье маннык бу анныттан ыйанан хаалбат гына диэн бу платьеҕан бу тигиттэн тугун сиэҕин таһаарар буолар диэн ити курдук эмиэ үөрэппитэ уонна буоллаҕына дир үөрэтиитэ эмиэ баар туох диэн Байбараны наһаа аллараа тигэр диэн. Вот Байбара буоллаҕына бу тобу кыыһаттыттан баар буолуохтаах диэн. Үөрэппитэ оччоҕуна буоллаҕына ол Байбара маннык иҥэрэ иҥэринэн э, бу мана дигэрдэххэ бу дьахтар платьета маннык тирүүтүгэр бу манан кэлэн супту түһэн хаалбат наоборот бу маннык тэлээриччи барар көрүөххэ үчүгэй буолар диэн. Уонна буолана хаһан баҕарар ырбаахын, сонун, кэннэ ханаҕар маннык туох арыйда уһун иллэ арыйда кылгас буолуохтаах ол оннук арыйда уһун кэннэ уһун былаачыйанан хааман симмэн ханайын диэхтээхпин диэти этеритон мин күлэн этим мин хайдахтаан онно кыйа уҥуоҕум кыра ол иһин миэхэ саха таҥаһа улаханнык барбат диэтэхпин олохо билээбэт это оннук буолбатах диэн таҥас фасонуттан диэн. Эн оло дьиҥнээх, дьиҥнээхтик сахалыы таҥаһы, үчүгэйдик грамотатиттан баран кэттэхтинэ, олох атын буола буолар киһи диэн этэр этэ. Бу альбом оҥордум хэптиэ. Бу альбомга бу дьүөгэбин ханааммын бу кини тугун үлэлээбит үлэтин хаартысканан альбом оҥордум ылыччы хэптиэ. Бу барыта хаартысканы хаттах туохтаабыты ылыччы

Петровна уонна чугас дьонноро онтон атыттар олох бары бииргэ сылдьар этибит, бары бииргэ олорор этибит. Онон буот буолу буоллаҕына бу музейга бэлэхтиибин. Уонна маны уура сылдьаҥҥын бары да Нообуустаны да туохтуу дьоннор бары көрүөхтэрэ үһү. Халлаан күөҕэ платьета. Киниэнэ былаана бу платьеҕа халлаан күөҕэ дьүһүннээхсэр. Ону мин кыра оҕо эрдэхпиттэн көрөммүн наһаа сэргиир этим. Уонна була хайдах эрэ хаһан эрэ маннык платье диктиэм этэ диэммин санаан бараммын дьэ бу биэһэн хааспын ааһан бараммын олоххо киллэрэммин дьэ диктэммин уонна бу кыргыттарбар эмиэ хайаан даҕаны бу курдук быһыылаах буолар диэммин курдук оҥордубут. Кини Аврина Ильиничынан сахалы эти туохха диэх хаһабит хаһыатчыкка били тис мааны тиһэннэр оҥороллор дибит табуруотун ону кини былаана платьяҕа сөй баатыр тиһэн оҥорбутун ону үтүктэммит бу биһиги былааны төһө даҕаны били аныгы үйэҕэ буоллаҕына тисмааны киһи тигиэн сөп аны биһи тисмаа тигэн бары үрдүнэн оҥоруолаан бистибит